Mae pawb yn greadigol, a falle un o'r ystrydebau mwyaf yw'r ffaith bod pobl yn meddwl bod fel dau camp, bod chi'n neu lle yn greadigol neu bod chi ddim, a bod dim, bod dim gwaniaeth. Bod, bod yn greadigol a'r sgiliau creadigrwydd na yn helpu chi ddatrys problemau, meddwl am ddatrysiadau i, i bethau, um, bod, gwneud cysylltiadau a cydweithio. Um, yeah, felly bod fe'n A yn Fframwaith Cwricwlwm i Gymru, yr awgrym 'y ni'n cael yw bod bod yn greadigol yn eich helpu i fod yn... i ddatblygu'n unigolyn, i unigolyn cyflawn. Felly, ie, gobeithio wneith hwnna.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
Mae ymchwil Megan yn edrych ar sut mae athrawon ac ysgolion yng Nghymru yn deall ac meithrin creadigrwydd a sut y gellir ddefnyddio dulliau creadigol i wneud gwersi Cymraeg yn fwy ysbrydoledig ac ystyrlon. Yn ogystal â'i gwaith doethurol, mae Megan hefyd wedi cydweithio â Chyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu a threalu gweithgareddau creadigol newydd yn y wers Gymraeg. Felly, dewch da ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Megan. Shwai Meg, sut o'i ti? Helo, bore da, good diolch. Uh, diolch yn fawr iawn am ddod ar y podlediad. Mae'n hyfryd i gael di. Uh, dwi wir yn edrych ymlaen ac glywed mwy am greadigrwydd yn y cwricwlwm. Mae'n ma edrych yn rili ddiddorol. Ond, uh, cyn i ni ddechrau ar dy waith, dyn ni'n dechrau pob penod a podlediad gan sôn am ein hythnosau yn y byd ymchwil. Felly, sut mae dy wythnos di wedi bod, be wyt ti wedi bod yn neud, os na unrhyw heriau, ie, yeah, sut mae pethau'n mynd? Ie, yeah, iawn.
Fi yn y bedwaredd flwyddyn nawr, felly mae lot o ddrafftio a um, symud pethau o gwmpas a gweld sut mae'r peth cyfan yn edrych. Felly, ie, yeah, derbyn adborth, ymateb i'r adborth na, a ie, yeah, just drafftio. So, fi ddim yn gweud diflas, ond mae lot o fel mynd dros stuff fi di wneud mm. o'r blaen, a fel mynd nôl at beth efallai nes i sgwennu fel yn y flwyddyn gyntaf neu'r ail flwyddyn. So, ie, yeah, mae diflas yn gair wrong, ond weithiau ni fel, fi'n credu fel ymchwilwyr, ni jyst yn ffocysu gymaint ar y prosiect, hmm. bo mm. weithiau mae'n neis cael fel step nôl o'r peth. So, ie, yeah, mae'n ddiddorol mynd nôl lawr at y stuff falle nes i sgwennu reit ar y cychwyn. A gweld os mae'n dal yn ffit o rili hefyd. Yeah. Ydy lot wedi newid yn yr adolygiad llenyddiaeth, neu? Um,
so, mae'r ymchwil yn edrych ar y curriculum i Gymru, a yn amlwg mae hwnna dal i newid, so mae loads o stuff dal i gael ei gyhoeddi. Um, felly, mae stuff fel sydd wrth wraidd yr ar yr aro- arolwg o'r llenyddiaeth, mae hwnna dal wedi aros yr un peth, ond mae lot falle i ychwanegu neu lot... mm. ...i falle signpost o i ddweud bydd hwn yn dod nes ymlaen yn y traethawd. A hefyd, mae maes creadigrwydd yn datblygu o hyd, so fel mae cyfrol wedi cael ei gyhoeddi haf yma, fel so mae rhywbeth rili really cyfoes 'da fi drafod, ond amlwg oedd hwnna ddim 'na yn 2022 yeah. pan nes i ddechrau. So A falle nid byddai'n newid perspektif, ond yn amlwg, mae perspektif ti fel ymchwilydd yn newid. Mm. Wel, mae un fi wedi trigger dolar astudiaeth hefyd. So, ie, yeah, falle dy stuff greiddiol na ni'n sgwennu. Mae fe dal yn berthnasol, ond falle bod fe'n llai berthnasol nawr, achos mae stuff mwy perthnasol wedi dod ers ni. So, ie, yeah, jyst ffindo'r balans na hefyd o ran y stuff oedd falle di cael, oedd falle di sbardun o'r syniadau cychwannol na, a ydyn nhw dal yn haeddu lle, neu ydyn nhw falle jyst yn dal 'na ond mewn fformat bach yn wahanol. So ie, 'na'r peth 'da drafftio, ma' fe lot o fel, ma' popeth 'na, jyst symud stwff o gwmpas a falle ail-eirio stwff neu torri fel, falle bo' fe yy yy o falle gweld sut ma'r prosiect 'di datblygu, falle bo' fe dim ond yn haeddu brawddeg nawr yn yr arolwg... mm. ...a llenyddiaeth yn hytrach na paragraff neu dwy baragraff oedd wedi cael yn y cychwyn. Um, so ie, yeah, mae'n ma fe mynd yn iawn. Mae'n gyffroes ddo, mae'r kind of, ti'n gweld y golau nawr, mae'n, wel, gobeithio ti'n gweld y golau. Ie, yeah. ie, yeah, mae fe'n ma fe anodd achos fel, chi'n treulio bob dydd gyda'r ymchwil ma. So, a mae fe bach fel, a fel es i'n syth o'n gradd i trwyddedig i i wneud y PhD, so fi'n teimlo fel fi wedi bod yn astudio ers fel, be, chwe mlynedd, saith mlynedd yn awr. So, fi kind of jyst moyn a fel fi'n gweld gallu gweld ffrindiau fi neu fel aelodau eraill o'r teulu yn cael fel swyddi fwy normal a fi fel, "O, fi jyst moyn cyrraedd y pwynt 'na nawr." Ond fi'n gwybod... mm. ...daw'r pwynt... Ie. ...ond ma' fe jyst y, ie, fel ti'n gweud, y last push 'ma nawr o ma' popeth 'na, ma' jyst angen rhoi e at ei gilydd a fel neud yn siŵr bod fe'n edrych yn neis ac yn deud i, a wedyn gobeithio... Y vibe.
Wedyn, ie, yeah, y vibe. Ie, yeah, be, be fydd yn ffain, really. Ar ôl yeah. tair mlynedd, ti yn gwybod, fel ti o'r arbenigwr yn dy bwnc di, ond dwyt, so... Ie, yeah, a fel, fel ti'n gwybod, achos ni yn yr un ysgol, fel mae prosesau monitro ni'n eitha, nid lle mon fel eitha trylwyr, so fel, mm. fi wedi gorfod cyfeirhau gwahanol rannau o'n ymchwil reit ers y cychwyn cynta, ers y flwyddyn gynta 'na, so fi'n teimlo bod fi yn eitha good am fel cyfiawnhau pam fi 'di wneud dewisiadau, neu pam fi 'di pigo ar y cyfrolau yna'n benodol, neu yym pam fi 'di dilyn trywydd penodol. So ma'r am- ma'r ymarfer 'na'n rili good. Ie. So ie.
Jyst gyffrous na edrych Ie. ymlaen ato fe, Ie. yndyw e? Ie, yn union.
Yym, Ie, fab. Na, mae pethe... Mae'n kind of adeg o flwyddyn nawr, ond fe... gyda ti yn mynd mewn i dy bedwerydd flwyddyn, siŵr o fod mae'n like newid i sut oedd e ar dechrau'r drydydd flwyddyn llynedd? Ie, yeah, achos fel, os fi'n meddwl blwyddyn yn ôl, mm. oedd, oedd fy mchwil fi ddim i gyd i cael ei gasglu, so nes i cyfres o arsylwadau um, rhwng Medi a Rhagfyr llynedd. So fel, ar y pwynt ma, oedd dim oedd dim ymchwil fi i gyd gyda gyda fi. A nawr, ma' 'da fi drafft, ocê, drafft yw e, ond drafft cyflawn o'r thesis. So, ie, ma' gymaint yn gallu newid o fewn o fewn blwyddyn hefyd. So, ie, ma' fe'n reit gwahanol i fel oedd e... Ie. ...adeg 'ma llynedd. A wedyn, ar dechrau'r pumed blwyddyn, bydde di'n Doctor Sas. Ie, yn union. Mewn ysgol, dechrau P- PGCE. Ie, 'na'r 'na'r yym cynllun ar hyn o bryd fi'n meddwl, achos ma'r ymchwil wedi edrych ar fyd addysg a ie, mae fe kind of jyst 'di ysbrydoli fi i fynd a... mm. ...cwblhau cwrs TAF rili. Yym, a na siŵr o fod beth byddwn ni wedi gwneud os o'n i ddim wedi bod yn llwyddiannus yn y cais gael PhD, byddwn ni wedi mynd off yeah. a wneud cwrs TAF i gychwyn. So fi dal 'di aros ym maes addysg o ran yr ymchwil, ond jyst yn ymchwilio i faes addysg, ond nawr fi'n teimlo acshyli fi moyn fi moyn bod yn y dosbarth. So ie, 'na'r 'na'r gôl ta beth. Dwi'n gallu gweld y diwrnod yn oetho ar dy gwrs da, a maen nhw'n dweud, ydy unrhyw un wedi wneud addysg o'r blaen wrth y tystysgrifau addysg gydag unrhyw un? A ti'n like, ie, yeah, doctor, doctor sas, no. addysg. Ie, yeah, bydd no, hwnna'n mynd so... lawr yn fab. A wych. Um, so ti wedi sôn am kind of sut mae pethau'n mynd. O ti eisiau just esbonio beth ydy dy bonc? Like, be wyt ti actually yn astudio? Ie, yeah, um, so fi'n ymchwilio i greu digraidd yn nhermau cwricwlwm i Gymru. Um, so gath fframwaith cwricwlwm i Gymru newydd ei gyhoeddi nôl yn 2020, a ers ni mae ysgolion Cymru wedi bod yn gweithredu cwricwlwm. Um, ond Mae fe yn wahanol i unrhyw gwricwlwm sydd wedi bod yn flaenorol, a mae lot o bwyslais ar ddatblygu dysgwyr mewn um, dulliau fwy holistaidd. A'n rhan o hynny, mae'r pedwar diben sy'n ffocysu'n fwy ar fel yr unigolyn cyflawn a sut maen nhw'n datblygu yn y 21st century, sut maen nhw yn mynd i o ran fel swyddi dyfodol, ni ddim yn gwybod be fydd swyddi'r dyfodol. Felly, sut dyn ni'n gallu paratoi'r dysgwyr na gorau'n gallu, heb o bod beth sydd i ddod fath o beth. Um, so, yn rhan o hynny wedyn, mae'r dyheuad bod dysgwyr Cymru yn ddatblygu i fod yn gyfranwyr mentrus a chreadigol. Felly, mae'r astudiaeth falle yn cymryd fel golwg rili, really, rili really manwl ar y gair creadigol ac a'r sgil creadigrwydd yna. A wedyn, achos yng nghefndir i fel um, rhywun sydd wedi gwneud cwrs, um, gradd, cwrs gradd uh, Cymraeg, a wedyn bod fi wedi lleoli yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Cydydd, fi'n edrych yn benodol ar y wers Gymraeg a sut mae meithrin creadigrwydd yn y wers Gymraeg. Felly, eto, ffocysu'n rili, really, rili really manwl ar y wers yna a sut, falle, um, pa fath o ddulliau creadigol, be ni'n gallu iwso yn y dosbarth Cymraeg er mwyn meithrin creadigrwydd dysgwyr a um, yeah, cyrraedd nodau'r curriculum, really.
Fab. So, ble, so kind of cwestiwn nesaf ydy, ble ges ti'r syniad o'r i wneud yr ymchwil yma, like, o lle mae'r ysbrydoliaeth wedi dod? Felly, oedd um, Dr Rihanna Marks ym Mhrifysgol Cyrdydd wedi wneud cais um, at y Coleg Cymraeg i gael prosiect yn edrych ar rhedeg gyda nghwricwlwm i Gymru. A oedd e'n eitha fel, um, na fel, oedd e'n eitha, nid fel basic o ran cais, ond o ran fel, na, na rili really gyd o'n nhw'n nhw gweithio gyda o ran cwricwlwm i Gymru, a, achos um, arbenigedd Rhiannon fel darlithydd yn y Gymraeg. Mm. Oedd e wedi lleoli yn ysgol y Gymraeg fath o beth. So, oedd y prosiect yn eitha, yn eitha agored, really, o ran ie, yeah, oedd y gyfynion na bod fi'n edrych ar beth yw fe'n cwricwlwm i Gymru a bod y dosbarth Cymraeg yn cael ystyriaeth. Ond ar ddechrau'r prosiect, fel, o'n i ddim yn siŵr os byddwn ni'n edrych ar sgolion cynradd, um, os byddwn ni'n edrych ar holl feisydd dysgu'r cwricwlwm neu a wedyn rhywsut trafod yr agwedd yy o'r wers Gymraeg. So oedd yn eitha fel eang o ran um, syniadau. Felly nid syniadau fi oedd y falle hmm. um, syniad greiddiol, ond wedyn, achos oedd, e, oedd, oedd e'n eitha eang o ran beth oedd yn gallu cael ei wneud o fewn y prosiect, um, fi wedi gallu wedyn penderfynu beth o'n i'n moyn wneud yy, o fewn hwnna. Felly, um, mae cyfle wedi bod i drealu dulliau yn y wers Gymraeg, mynd mewn i ysgol ar sylwi a gweithio gyda thrawon, a hefyd Cyngor Cerdded e Cymru. So, a fel y syniadau yna sydd wedi, neu fi sydd wedi dod â'r syniadau yna wedyn ni at y, at y prosiect. So, ie, yeah, elfen eitha cydweithiol o'r cychwyn, rili. Really. Oedd, oedd y cais na, felly nes i ymgeisio am y cais fel byddwch chi swydd. A wedyn oedd dy fi fel y rhyddid bron i, i, i fynd ar prosiect i'r trywydd fi wedi.
Mae'n swnio'n rili really ddiddorol, a hefyd, just fel rhyw fath o cyd-destun, dechreuais ti'r PhD pryd 2022? Ie, yeah, Medi 2022. So, dyna oedd y flwyddyn gyntaf mae'r Cwricwlwm i Gymru wedi cael ei kind of lawnsio yn llawn yeah. yn yr ysgolion i gyd, achos wnaeth e cael y cyhoeddi yn 2020, ond oedd. Yeah. Um, a wedyn ysgolion cynradd hyd at 2022. Wel, ti'n gwybod mwy na fi am hyn. Ie, yeah, so yn amlwg, wel, yn 2015, nath, um, nath y Llywodraeth gyhoeddi y droddiad Rathro Donaldson, um, dyfodol yeah. llwyddiannus, a dyna oedd fel y sbardun um, i'r newidiadau yma. Felly, y, y syniadau ni'n gweld yn y fframwaith cwricwlwm i Gymru yw beth oedd wedi argymell yn yr adroddiad na. So oedd fel cyfnod o fel 4 i 5 mlynedd ble o'n nhw'n datblygu fframwaith cwricwlwm i Gymru. A fel, mae'n bwysig tynnu sylw mae fframwaith yw e. So, hmm. y syniadau fel, fel ffram, a wedyn mae'r ysgolion yn cymryd na, a wedyn y ffordd hawsa i ddysgrifio e yw rhoi cig ar yr asgwrn, fel nhw sy'n penderfynu falle'r themâu, yr pynciau, um, sut maen nhw'n mynd i weithredu gwahanol yn y gweddill o'r cwricwlwm. Felly gafodd hwnna ei cyhoeddi nôl yn 2020, ond amlwg nath y pandemig ddod. Felly, y, y cyfnod na ble oedd y thrawon mm. i fod i gynllunio, i drealu ar brofi, i, i weld sut oedd ei dilliau cyfredol nhw yn ffito i Cwricwlwm i Gymru, oedd angen... faint oedd angen newid, beth oedd angen newid. Y cyfnod 'na o gynllunio rili, oedd hwnna'n amlwg 'di cael ei darfu gan Covid. Yym, felly yn 2022, oedd ysgolion cynradd Cymru i gyd fod gweithredu Cwricwlwm i Gymru, a wedyn oedd y cyn- fi'n credu'r cynllun gwreiddiol oedd oedd bod blwyddyn saith. Felly... Hmm. ...oedd gan ysgolion yr opsiwn i weithredu fe i blwyddyn saith os o'n os o'n nhw moyn, ond gan gydnabod falle bod y pandemig 'di achosi rwystre. Felly, y flwyddyn ganlyn o wedyn, 2023, oedd bob blwyddyn, yym, oedd bob blwyddyn saith yn gorfod cael ei ddysgu yn ôl gyfranion Cwricwlwm i Gymru yn ogystal â blwyddyn wyth. A wedyn mae'r roll-out 'na 'di parhau, felly wnaeth blwyddyn deg ymuno â'r broses mis Medi eleni, a wedyn blwyddyn 11 um, y flwyddyn nesaf, felly erbyn Medi 2026 bydd um, pawb, pob dysgwr o 36 yn dilyn fframwaith cwricwlwm i Gymru. Mae'n ddiddorol, a wedyn mae'r cwricwlwm, wrth gwrs, mae cwricwlwm newydd yn, yn eitha wahanol, ond fe, like, gyda'r yeah. hen gryclwm i Gymru, hen cwricwlwm Cymru, sori, a'r cwricwlwm genedlaethol yn Lloegr, maen nhw yn fwy prescriptif o ran beth yn union mae rhaid i'r kind of, athrawon yn dysgu wrth y plant. O'n i'n gwybod o fy mhrofiad i o gweithio fel athro yn Llundain, roedd am flwyddyn tri roedd rhaid i fi wneud like, rhyw darnau wybodaeth penodol, ond nawr yeah. mae Cwricwlwm i Gymru yn, um, yn seiliedig ar, um, beth maen nhw'n galw nhw, um, what matters statements.
Ie, yeah, so datganiadau ar hyn sy'n bwysig. So, um, mae fel, so yn hytrach na cael fel Cymraeg, Saesneg, mathemateg, bioleg, cemeg, hanes ag ati fel pynciau ar wahan. Mae'r cwricwlwm wedi cael ei drefnu fesul meysydd dysgu a phrofiad. Um, felly mae pynciau tebyg neu pynciau bydde yn rhan i felly disgyblaethau tebyg, maen nhw, maen nhw wedi cael eu grwpio, felly mae'r ieithoedd yn un. Um, mae'r celfydd yn mynygiannol un, um, iechyd a lles, hwnna'n rili really profi fi, dealltwriaeth fi nawr, um, y dyniaethau, mathemateg a drifedd, a wedyn gwyddoriaeth a thechnoleg. Felly na'r chwech maes dysgu a phrofiad, a wedyn ym mhob un o'r meysydd dysgu a phrofiad na wedyn ni, mae yna datganiad o'r hyn sy'n bwysig. So mae fel rhyw dri bimp i, am hob un o'r meisydd. A felly na'r, na'r nod um, o fewn y maes dysgu na, felly o fewn y wers Gymraeg sydd yn bodoli o fewn maes dysgu a phrofiad ieithoedd a llythre, ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu. Mae dyn nhw pedwar maes dysgu a um, datganiad o'r hyn sy'n bwysig. Mae angen iddyn nhw gyrraedd cyflawni. A mae hynna'n wir o'r plant mwya' iau, felly eich plant tri, tair mlwydd oed, i'r plant 'na sy'n sefyll TGAU yn 15, 16 mlwydd oed. Felly ma' ma' fwy o dilyniant, yym, wrth wraidd y Cwricwlwm i Gymru 'ma. Felly bod yr un nod e falle yn redeg ar draws continwwm addysg disgybl. Hmm. A fel o'n i'n sôn ddoe, mae'r cwricwlwm newydd yn i fod bod yn fwy hyblyg o ran kind of lefel y dysgwyr nawr ond fe mae i fod yn tailored fel petai i'r yeah. lefel y dysgwyr unigol o'n i'n sôn ddoe yn y swyddfa ond ni bod yr hen curriculum neu'r hen strwythyr yr ysgolion yn rhoi plant mewn cam, um, cyfnodau allweddol yeah. lle maen nhw mewn kind of oedrannau yn hytrach na lefelau datblygiad ond nawr mae curriculum newydd wedi torri nhw o roi nhw mewn i camcynnydd 1 hyd at 5. Ie. Yeah. So, Felly, yn amlwg, byddech chi'n disgwyl, byddech plant fwy iau, y plant ieng a bydden nhw falle'n gweithio camau 1 a 2 a byddech plant hun chi'n gweithio yng nghamau 4 a 5, ond gan gydnabod anghenion unigol bob dysgwr. Felly bod yna ddysgwr 16 mlynedd oed sy'n gweithio yng ngham 3 am un o'r meysydd dysgu a phrofiad. So mae fe eto falle'r syniad fwy holistaidd 'ma o ystyried y dysgwr, bod anghenion, bod anghenion grŵp o ddysgwyr, jyst achos maen nhw'r un oed, bod ei anghenion yeah. dysgwr nhw, dysgu nhw yn mynd i fod yn wahanol, a falle'n rili really wahanol o fewn un blwyddyn ysgol. Um, Ie, felly fi'n credu na'r syniad tu ôl i'r camau cynnydd, y ffaith bod yr unigolyn yn cael ei ystyried yn hynny o beth, bod, oce, okay, falle bod dysgwr X ddim wedi cyrraedd y cam yma yn y maes dysgu a- yma, a, ond yn yr hen drefn gyda'r cyfnod allweddol, cyfnodau allweddol, oedd angen i bob dysgwr heb os beth oedd ei anghenion, gyrraedd hwn, hwn a hwn, erbyn iddyn nhw gyrraedd blwyddyn 7, erbyn iddyn nhw gyrraedd blwyddyn 9, erbyn iddyn nhw gyrraedd mm. blwyddyn 11. Ond mae hwn, ie, yeah, jyst yn cydnabod bod dysgwyr yn dysgu'n wahanol a gyda chryfderau gwahanol. Um, a dos nhw ddim cael ei, fel, dos nhw ddim cael ei, falle roi lawr yw'r, fel, um, ffres anghywir, ond roi lawr jyst achos bod nhw ddim yn dda iawn mm. yn hwnna, fath o beth. Um, yeah.
A mae'n ma dod lawr â cefnogaeth hefyd, os ti'n gallu yeah. cynnybyddasu'r cefnogaeth yn fwy ar gyfer y plentyn unigol, os, mae, os dyn ni'n gwybod bod nhw ar cam cynnydd un neu cam cynnydd dau, neu unrhyw beth fel yna. Um, dwi jyst eisiau gofyn am, um, os llynyddiaeth kind of o gwmpas newid i'r cwricwlwm, ti wedi dod o hyd i? Neu, neu, neu pa fath o llenyddiaeth fy ti'n gweithio ar sail nhw? Um, so, mae fel bron y bod dau fath o grŵp o llenyddiaeth fi, fi di edrych arno fe. So mae'r stuff fel theori creadigrwydd, y syniad yma o beth yw greadigrwydd, sut mae diffinio creadigrwydd, um, felly'r addysgeg, so'r perygodi sy'n tu ôl i theoriau addysg sy'n ymwneud â chreadigrwydd, um, yr heriau sydd wrth raidd meithrin creadigrwydd o fewn ysgolion. So mae fel y grŵp na o waith, a wedyn yn amlwg mae y stwff am fframwaith Cwricwlwm Gymru, so yr actual fframwaith, y droddiad Donaldson, um, y dogfennau tegol, yn amlwg, maen nhw wedi datblygu a cael eu rhyddhau yn ystod y PhD, a hefyd nawr dros y cwpl o flynyddoedd diwetha, um, fel mae cyfnodolyn um, Wales Journal of Education neu beth mae'n gyda'r enw, wnaethon nhw um, cyfrol cyfan yn ffocysu ar fframwaith Cwricwlwm i Gymru. So, mae bach fwy yn datblygu, ond mae wedi bod yn eitha anodd achos o ran y stwff theori creadigrwydd, jyst braidd dim byd trwy gyfrwng y Gymraeg. Um, yr unig bethau rili really yw beth mae Cyngor Celfyddyd y Cymru wedi um, cyfieithu a datblygu ar gyfer eu rhaglenni nhw. A wedyn, mae'r stwff yn trafod fframwaith cwricwlwm i Gymru yn amlwg yn newydd, ond does dim rili yn trafod yr elfen creadigrwydd 'na. So, ma' 'na le ma'n project i hmm. gobeithio yn ffito mewn, a'n pontio'r ddau beth. Um, yeah, so mae lot o stuff 'di dod mas o ran um, yr egwyddor subsidaraidd sydd wrth rhaid y fframwaith, so'r syniad 'ma bod athrawon yn cynllunio um, ar lefel lleol ar gyfer anghenion y dysgwyr yn eu hysgol nhw. Um, dyna pam does dim falle restr o themau neu restr o pynciau mae angen i bob ysgol wneud, yn hytrach na bod nhw'n defnyddio'r fframwaith i um, dyfeisio cwricwlwm sy'n berthnasol iddyn nhw, felly falle yn ystyried hanes lleol neu enwogion lleol neu barddoniaeth a llenyddiaeth gan um, llenorion lleol ag ati. So bra yr elfen lleol na, a'r syniad ma bod mae'r athrawon yma sy'n gwybod i dysgwyr gorau, nid mm. cynllunio'r polisi yeah. mewn swydd yng Nghyrdydd. Um, felly, mae gwaith ymchwil ar yr elfen na, a'r heriau mae na'n codi. Um, mae peth ymchwil hefyd ar y ffaith bod lot fwy o bwysau ar sgiliau a'r cymwyseddau mae dysgwyr yn datblygu a'r ddadl ma neu'r um, ystrydeb ma yma at fel mae ma po- ma' dysgwyr yn mynd i fod yn colli fel y gwybodaeth yn hytrach... Ie. ...achos maen nhw'n datblygu'r sgiliau 'ma, ond y syniad sy wrth wraidd fframwaith Cwricwlwm i Gymru yw bod dysgu gwybodaeth a dysgu sgiliau yn mynd law yn llaw a bod bod modd gwneud... Ie. ...y ddau beth a bod y ddau beth yn helpu o ran y dysgu ei gilydd. So mae peth ymchwil fan'na. Mae hefyd stwff o ran fel caffael iaith, yym, a'r newidiadau 'ma. Hwnna... sydd i weld o ran hwnna yn yr fframwaith. Ond ie, does dim byd rili ar greadigrwydd, so ie, yeah, mae fe'n eitha... Rhywle yn y canol yeah. gobeithio. Ie, yeah, no, mae'n swnio'n ddiddorol. So'r kind of cwestiwn nesaf, efallai, kind of yr million dollar question ydy, yn dy farn di, beth yw creadigrwydd? Oh, mae hwn fel paratoi at y faifa. um, so, yn her mae cwricwlwm i Gymru, um, felly sut fi wedi bod yn ffram i fe dros y mm. be, tair mlynedd diwetha. Um, mae fe'n sgil, wel, creadigrwydd yw'r sgil sy'n galluogi pobl i fod yn greadigol. Um, mae pawb yn greadigol, a falle un o ystrydebau mwyaf yw'r ffaith bod pobl yn meddwl bod fel dau camp, bod chi naill ai yn greadigol neu bod chi ddim a bod dim, bod dim gwahaniaeth. So, bod fe yn continuum, bod falle chi'n rili rili greadigol yn un maes a bod chi ddim mewn maes arall, yym, neu bod chi'n llai greadigol mewn maes arall. Ond bod fe ddim jyst yn cysylltu gyda'r celfyddydau. Mae hwnna'n ystrydeb arall sy'n gallu bod yn, yym... ti, mae perthynas rhwng creadigrwydd a'r celfyddydau. Um, ond bo, bod yn greadigol a'r sgiliau creadigrwydd na yn helpu chi ddatrys problemau, meddwl am ddatrysiadau i, i bethau, um, bo, gwneud cysylltiadau a cydweithio. Um, yeah, felly bod fe'n a yn fframwaith cwricwlwm i Gymru, yr awgrym i ni'n cael yw bod bod yn greadigol yn eich helpu i fod yn... i ddatblygu'n unigolyn, i unigolyn cyflawn. Felly, ie, yeah, gobeithio wneud hwnna. Ateb yeah. y cwestiwn. Ie. Yeah.
Felly mae creadigrwydd yn rhywbeth sy'n eitha hyblyg. Mae'n... Yeah. Neu, nid hyblyg, ond amorphous. Mae rhywbeth yeah. sydd yn, yn newid ac yn kind of perthnasol i'r lle mae fe yeah. yn penodol. A fel, os fi'n meddwl am fel, fy nghryfderau i pan o'n i'n ddysgwr, o'n i'n dda yn... o ran cerddoriaeth, o'n i'n gallu chwarae offerynnau, ond o'n i hefyd yn gallu sgwennu'n greadigol. Falle bod y stwff 'na yn fwy traddodiadol creadigol, stwff 'na bo' ni'n cysylltu, you know, y syniad 'ma o artist ag ati. Hmm. Yym, ond bo' fi ddim yn dda iawn yn y gwyddorau, yn meddwl am datrysiadau i problem. wel, os ti'n meddwl am y cynlluniau creadigol, ti ti methu gweud bod fi ddim yn greadigol, neu bod fi yn greadigol, ond bod fi jyst rywle ar y continwwm 'na. Yym, o, ar y gwrthwyneb, falle bo' dysgwr sydd yn rili meddwl yn fel out of the box, ddefnyddio'r fel ymadrodd poblogaidd, o ran c- meddwl am datrysiadau ym maes gwyddoniaeth, ond bo' nhw ddim yn gallu, falle... yn fwy ystrydebol tynnu llun yn celf. Wel, mae mm. hwnna ddim i weid bod nhw ddim yn greadigol, maen nhw'n dangos eu credigol nhw mewn ffyrdd gwahanol.
Yeah. Um, a na be mae fframwaith cwricwlwm i Gymru yn, yn neud, achos mae'r pedwar diben i fod i gael ei ddatblygu ar draws y cwricwlwm gyfan. Felly mae disgwyl i, fo, i ddysgwyr fod yr un mor greadigol yn mathematig a thechnoleg a y cerdd yr yma yn gianol. Felly, ie, yeah, y ffaith bod fe ddim yn perthyn i ddisgybleth penodol, bod fe'n mynd i amrywio o ddysgwr i ddysgwr, um, a bod gallu creadigol dysgwr o fewn meisydd gwahanol y cwricwlwm hefyd yn mynd i, yn mynd i amrywio. Ie, yeah.
na wych. So, cwestiwn yw nawr, um, ni wedi amlinellu dy, kind of, dy prosiect i ni wedi drafod yr sail llenyddiaeth sydd gyda, sydd gyda ti. Ond os na, um, siwr o fod mae amcanion ar gyfer, neu research questions, oedd na research questions penodol gyda ti? Ie, yeah, felly, um, yn y cais greiddiol, oedd na um, fel cwestiwn, um, fel suggestion o cwestiwn ymchwil, really. Um, a hwnna oedd beth yw creadigrwydd. Um, felly, ni di falle teilwra hynna bach fwy o ran beth yw creadigrwydd yn her mae cwricwlwm i Gymru, achos yn amlwg mae datblygu creadigrwydd dysgwyr y maes addysg yn mynd i fod yn wahanol i'r creadigrwydd mae y byd busnes yn disgwyl i weld. Mm. So, bod, bod y creadigrwydd sy'n berthnasol i ddysgyblaeth penodol yn mynd i, mynd i amrywio. So, Um, yeah, so beth yw creadigrwydd yn hen mae Cwricwlwm i Gymru? A wedyn, um, bod fe wedyn yn, yn ffocysu ar y dosbarth Cymraeg ar y thraw o'na. Felly, um, mae yna elfen gydweithredol wedi bod trwy gydol y prosiect, bo fi, a bo fi ddim eisiau bod fel, ie, yeah, fi yw'r arbenigwr ar hwn, dyma prosiect fi, dyma beth sydd fi weid, ond bod lleisiau athrawon sy'n actually wneud hwn bob dydd. Mm. fel, nhw sy'n gwybod. So, o'n i moyn bod nhw yn bwydo hwnna, a bod lleisiau 'na wrth wraidd yr astudiaeth trwy gydol. Um, felly'r ail cwestiwn ymchwil wedyn i, mae hwnna'n edrych ar yr heriau a'r cyfleoedd i feithrin creadigrwydd yn y west Gymraeg. Felly, siarad treuholiadur gyda'r athrawon i ofyn ble maen nhw'n gweld y cyfleoedd, ble maen nhw'n gweld y heriau, a a'r profiadau maen nhw wedi cael o weithredu Cwricwlwm i Gymru. A wedyn, symud ymlaen, eto aros gyda fel y themol gydweithio, um, a meddwl am syniadau ran rannu arfer da, um, beth sy'n gweithio, beth sy'n ddim. Felly dod ynghyd a falle rai o addysgeg mwy amlwg y maes, so oedd cyfle fan hyn hefyd i i dweithio gyda Cyngor Cerdded y Cymru, felly wnaethon nhw ddod â'i arbenigedd nhw hefyd fel corff gyda'r nod o feithrin creadigrwydd yng Nghymru. Yn amlwg, mae fel, falle lens y celfyddydau ar hynny, ond mae lot o'u rhaglenni nhw, yn enwedig y rhaglenni addysg, mae ffocws ar draws holl ddisgyblaethau'r cwricwlwm. Felly dod â nhw, dod â nhw mewn fanna i edrych ar ddulliau gwahanol o feithrin creadigrwydd, a wedyn cwestiwn olaf, ymchwil olaf wedyn ni oedd um, pa mor llwyddiannus oedd y, dys, oedd y dull nes i ddyfeisio fel rhan o'r prosiect um, wrth feithrin creedig y dysgwyr yn y wers Gymraeg, ond hefyd wrth magu hyder athrawon i ddefnyddio'r ddulliau yma. Um, felly na kind of y cwestiynau ymchwil, a bod nhw'n gyd rili really yn bwydo i gilydd, felly oedd y wybodus na nes i gasglu o ddogfen Cwricwlwm i Gymru wedi helpu fi fframio'r cwestiynau o ran deall y broses o lunio fframwaith cwricwlwm i Gymru, a wedyn bod nhw, bod y heriau yn ysgodi yn y cyfweliadau yna, bod nhw wedi bod o'r holiadur o ran um, os oedd y thrawn yn gweld yr un heriau, a wedyn y dulliau neu'r cyfleoedd a'r heriau oedd y thrawn yn ei gweld, trosglwyddo nhw wedyn o ran treialu falle rai o nhw i weld sut o'n nhw'n gweithio ar lawr y dosbarth rili. Really. Fab.
So, sut eis ti at i gasglu'r data? So, oedd fel camau gwahanol. Felly, um, i gychwyn dadansoddi'r dogfen oedd y peth mwyaf pwysig fel bod fi'n gallu deall yn union beth oedd fframwaith cwricwlwm i Gymru yn trafod a ffind o le oedd cre creadigrwydd yn hynny. Um, a wedyn, ar ôl hynny, o'n i hefyd moyn deall yn fwy am y broses o lunio fframwaith Cwricwlwm i Gymru fel rhywun o ddim yn rhan o'r broses na. Um, fel o'n i dan yr ysgol pan oedd y... O'n i newydd adael yr ysgol pan nath nhw gyhoeddi fframwaith. Yeah. So fel, o'n i ddim yn rhan o'r y broses na. Felly o'n i moyn gwybod fel beth wnaeth ddigwydd, pa fath o drafodaethau o'n nhw wedi cael, pa fath, pa, pa fath o bethau o'n nhw wedi darllen, o'n nhw wedi ystyried. A wedyn, ar ôl hynny, um, yn amlwg o'n i'n mwyn dyna lleisiau, achos gweision sifil nes i gyfweld yn nhw fyna. Um, so wedyn o'n i'n mwyn dyna lleisiau athrawon i mewn, dyna pan nes i ddefnyddio holiadur, fel bod fi'n gallu cael athrawon o wahanol um, rannau o Gymru, gyda gwahanol lefelau o brofiad ag ati. A wedyn, cam olaf wedyn oedd arselwi a treialu. Felly, nes i weithio gyda un ysgol, a wnaethon ni gyd gynllunio pethau. Felly, nid fi oedd yn gweud, ewch yn neud hwn, um, achos o'n i ddim moyn na. Eto, nhw oedd yn mynd i wybod beth oedd yn gweithio i ysgol nhw. A fel, os o'n i wedi cynllunio fe'n hunan, falle bydde fi wedi cynllunio pethau chydig yn wahanol, ond eto nhw sy'n gwybod sut oedd ei dysgwyr yn ymateb, felly um, oedd un agwedd o'r treialu, nes nhw ddefnyddio taflen, taflen waith um, fel print-out. O'n ni ddim yn teimlo bod hwnna falle y dull fwyaf creadig y gallwn nhw wedi defnyddio i wneud y dasg na. Ond eto, o'n nhw moyn bod eu dysgwyr yn rhoi rhywbeth lawr ar bapur a eu dysgwyr nhw yw, yw, yw, yw'r plant ma. A maen nhw'n gwybod sut maen nhw'n ymateb. Falle bod nhw ddim wedi ymateb i rhywbeth ychydig fwy o ran fel symud yn gorfforol. So, yeah. oedd, oedd, efallai oedd hwnna ychydig yn rwystredig, o'n i angen cydnabod, fel, actually, rhain, yr thraw yma sy'n gwybod hmm. i stuff nhw, a fel, fi di ymddiried yn ddyn nhw i, i boed o'r ymchwil yma, felly mae angen kind of roi'r agwedd na iddyn nhw. Um, felly, ie, yeah, na, cam, na, hwnna oedd y cam ola wedyn ni, y treialu a sylwi. Cool, so just kind of i ganolbwyntio ar dau dull o gallu data, be weles ti yn yr holiadur? Oedd na beth daeth mas ar y holiadur o ran data? Um, so, o ran fel un o'r cwestiynau o'n i rili really moyn ffocysu ar oedd hyder yr athrawon, achos yn lot o'r stwff o'n i wedi darllen ar gyfer arolwg y llenyddiaeth oedd y syniad ma bod pobl yn meddwl bod nhw'n naill ai yn greadigol neu bod nhw ddim yn greadigol. A wedyn nath hwnna godi hefyd yn y cyfweliadau, felly oedd rhai o'r bobl oedd wedi gweithio gyda'r ysgolion wrth lunio'r fframwaith yn awgrymu falle bo' athrawon ddim yn hyderus hmm. yn ei gallu creadigol ei hunan, felly bod hwnna wedyn yn rhwystyr iddyn nhw wrth wrth ddatblygu creadigrwydd eu dysgwyr nhw. Felly o'n i moyn archwilio'r hyder na. Um, felly, o'n, o'n i wedi gofyn cwestiwn ynglyn â'i hyder, a yn amlwg ei canfyddiadau personol nhw o, hon, o hynny ydy e. Felly, oedd e ddim yn falle'n um, fel prawf ble o'ch chi'n gallu mesur rili. Ond o'u canfyddiadau nhw, o'n nhw, oedd lot o'n nhw yn hyderus, so o'n i ddim falle'n disgwyl y canfyddi- canfyddiadau yna o ran beth o'n i wedi darllen a hefyd beth oedd y cyfwyl, um, y bobl o'n nes i gyfweld yn nhw wedi dweud. So, oedd hwnna'n rili really bositif, rili, really, weld bod athrawon sy'n dysgu'r Gymraeg yn eitha hyderus yn ei gall, yn amlwg oedd ambell un falle'n llai hyderus ag ati, ond oedd ar y cyfan, oedd y, oedd y mwyafrif yn hyderus. Um, ond falle'r hyn oedd, y beth oedd yn fwyaf diddorol am yr holiadur oedd y diffyg sylw o nhw'n teimlo bod credu y wedi cael ei ysgolion nhw. Felly, um, nes i ofyn ynglyn â'r hyfforddiant oedd nhw wedi cael, um, oedd mwyafrif yn gweud braidd dim um, oedd ambell ymateb yn sôn am falle cyrsiau o'n nhw wedi bod yn wneud, ond fi'n tybio oedd yr, ysgo, oedd yr athrawon na yn rhan o'r ysgolion arloesi, felly nhw oedd yn rhan o'r broses lunio fframwaith hmm. Cwricwlwm mm. i Gymru. Felly, yn amlwg, mae hwnna hefyd falle yn pwysleisio bach o anhegwch o ran bod rhai ysgolion wedi bod yn rhan o'r cyfle na i, i drealu'r i gynllunio'r fframwaith ei hun, a felly wedi cael hyfforddiant, a bod rai ysgolion ddim wedi. Um, nes i ofyn os oedd arweiniad, arweinydd creadigol yn ei ysgol nhw, jyst i weld gan bod creadigrwydd wrth raidd y cwricwlwm, falle oedd hwnna falle yn rôl answyddogol, falle oedd rai ysgolion wedi penodi, um, oedd y mwyafrif ddim wedi, a'r un falle mwyaf diddorol oedd y ffaith bod neb, bod y, ma, ra, y rhan fwyaf ddim wedi diffinio creadigrwydd, a does dim diffiniad o greadigrwydd yn y fframwaith. Um, felly mae yna kind of meini prawf eitha hir o mm. beth mae datblygu creadigrwydd yn edrych fel, ond o ran diffiniad, fi'n meddwl am fel short and snappy fel brawddeg. Creadigrwydd yw bump. Um, ond does dim hwnna yn, yn y fframwaith. Felly, yn amlwg, mae hwnna yn cyd-fynd yr egwyr, egwydd o'r subsidaredd na ni'n sôn am yn gynharach, a'r ffaith bod ysgolion yn cael gwneud penderfyniadau. Felly, falle bod ysgol A yn diffinio creadigol yn wahanol i ysgol B. Ond bod kind of dim fframwaith iddyn nhw um, roi'r diffiniad na mewn. So, oedd, o'n i moyn gwybod, wel, ydych chi wedi diffinio creadigrwydd? A oedd y mwyafrif ddim wedi. A wedyn, um, oedd y mwyafrif hefyd yn cysylltu creadigrwydd ag ochr llynyddol y pwnc, felly yr byrddoniaeth a'r nofelau a'r straeon byrion a dramau ag ati. A hefyd roi'r cyfle i ddysgwyr sgrifennu ei um, llenyddiaeth ei hunan. A wedyn, wrth drafod yr heriau wedyn, oedd lot wedi rhoi gramadeg, hmm. um, iaith ffurfiol ac ati fel yna. So, fi wedi disgrifio fe yn y canfyddiadau fel hollt, achos oedd e yn teimlo bod fel hollt rhwng y ddwy agwedd ma o'r Gymraeg fel pwnc, yn hytrach na bod y Gymraeg fel pwnc yn cael ei ystyried fel, fel un, um, a bod yr ochr llynyddol yna yn greadigol, a bod y ochr ieithyddol ddim yn greadigol. Yn amlwg, fi ddim yn credu hwnna. Fi'n meddwl bod y... pob agwedd o'r Gymraeg, yym, bod modd datblygu creadigrwydd hmm. yym, mewn mewn perthynas â pob agwedd o'r Gymraeg fel pwnc, a gobeithio na beth sy'n dod drwyddo yn y trealu, a'r syniad mawr bod yn chwareus gyda iaith. Um, ond ie, yeah, oedd hwnna'n hwnna, oedd hwnna ganfyddiad eitha diddorol hefyd yn yr holiadur. Gest ti unrhyw barnau o athrawon dan hyfforddiant ar y foment? Neu pobl sy'n astudio cwrs tar? Na, so nes i ddim gysylltu da um, myfyrwyr cwrs tar, jyst achos o'n i ddim moyn bod y sampl yn mynd rhy eang. Mm. A bo, o'n i moyn bod pawb gyda fel yr un cefndir, really, o ran teg ych- yr yr astudiaeth, yym, ond oedd 'na cwpl oedd fel newydd hyfforddi wedi ateb, yym, yr holiadur. Oedd 'na... Wnest ti gasglu data o ran faint... pa mor hir mae'r athrawon wedi bod yn y gyrfa? Neu... Ie, so... Ac oes wahaniaeth rhwng yr atebion? Rhwngddyn nhw? Wel na, ni...
nes i fynd lawr fel, bron fel rhywbeth o rabbit hole o ran fel hmm. plotio pa mor hir o'n wedi bod yn dysgu fel ffraw ond wedyn beth oedd fel eu hyder nhw a ddim patrwm really o gwbl. Um, oedd e, oedd e'n random honestly o hmm. ran pa mor hyder sydd nhw a faint o flynyddoedd o brofiad. Oedd na ambell sylw gan um, rai o'r bobl nath ateb yr holiadur, rai o'r athrawon, yn, a oedd un wedi bod cymhwyso ers blwyddyn, a nath hi weud rhywbeth fel oedd e'n dalcyn caled, oedd y dulliau newydd mewn adran o staff, gyda staff fwy hen. So o'n i'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol o ran, yn amlwg mae'r be, pum mlynedd diwetha siŵr o fod o fyfyrwyr cwrs TARF wedi bod yn derbyn hyfforddiant penodol ar fframwaith cwricwlwm i Gymru. Yym, felly oedd e'n ddiddorol bod hi wedyn wedi rannu bod fe'n fwy heriol iddo hi fel athrawes newydd gyda falle athrawon sydd bo- sy 'di sy gyda mwy o brofiad. Um, ond ie, yeah, na'r, na unig, ie, yeah, ble oedd fel falle gwahaniaeth na. Achos mae, y reswm yn gofyn achos mae'r cwricwlwm yn herio kind of cyrsiau tar hefyd Ydy. i ryw radd. Fe. Um, dwi wedi dweud wrth y ti yn barod mod i wedi dysgu ar y cwrs tar yn Prifysgol Abertawe. O'n i ar ochr kind of Cymraeg ail iaith. Ond yeah. yn ystyried, yn trafod pethau fel creadigrwydd neu gweithio'n draws cwricwlaidd, mae, mae nifer o athrawon yn meddwl, wel, mae hwnna'n rhywbeth ti'n gallu gwneud yn ysgol gynradd, ond yeah. dweud dim byd ti'n gallu gwneud yn ysgol uwchradd, achos wy'n dysgu gwyddoniaeth neu wy'n dysgu mathemateg, a dyn nhw ddim yn gweld sut mae cysyniadau fel creadigrwydd neu cydweithio gyda pynciau eraill yn like, be mae hwnna actually yn golygu iddyn nhw. Mm. Mae loads o bobl yn meddwl wrth wneud sesiynau o'r creadigrwydd gyda nhw. Mae loads o bobl yn meddwl, oh well, I don't want to do a poster. Wel, dim rhaid ti creu rhywbeth, mae'n jyst y no. dulliau ti'n kind of ceisio cael y plant i meddwl am pethau. Dyna'r lle mae'r creadigrwydd, siwr o fod. A fel, mae yna elfen o gydweithio, felly mae rhan o'r prosiect i ystyried fel um, sut mae modd defnyddio llynyddiaeth fel arf mewn unrhyw dosbarth, really, fel mm. mae cerddi'n bodoli am fel digwyddiadau hanesyddol, felly yn berthnasol i hanes neu yn sôn am, um, falle, ddim yn gwybod, er enghraifft, um, Llywydd Glas Neb o Manon Stefan Ross, mae yna yeah. sôn am um, digwyddiad nuclear yn hynna, felly mae hynny'n berthnasol yn dosbarth gwyddoniaeth yr er enghraifft neu deiryddiaeth. Felly, mae yna gyfle fanna, ond hefyd, mae creu deugryd yn mynd i fod yn domain specific o ran, mae falle sut mae creu deugryd yn edrych yn y wers Gymraeg yn mynd i fod yn wahanol i'r i'r wers gwyddoniaeth, ond bod creu deugryd dal i gael ei ddatblygu. Um, yeah, so'r syniad na o defnyddio dychymyg i ddyfeisio cymeriad, wel falle bod hwnna'n fwy perthnasol yn eich dosbarthiadau ieithoedd, falle yn y dyniaethau, feddwl am fel cymeriadau hanesyddol, ond wedyn ni, mae, bydd angen y dychymyg yn y gwyddoniaeth i feddwl am, wel, sut ydyn ni'n mynd i datrys rhoi problemau mwyaf sy'n mynebu'r gymdeithas, you know, cynhesu byd eang, rhyfel, ag ati, fel ond falle bod y ochr rhyfel na'n dod mewn i hanes a dyniaethau hefyd, yeah. felly mae modd gweld sut mae um, sut mae'r disgyblaethau'n gallu gweithio gyda'i gilydd, ond hefyd, i fod yn deg i athrawon, maen nhw wedi cael ei fel roi mewn i'w pwnc nhw. Mm. Dyna Cymraeg, dyna gwyddoniaeth, dyna mathematig yr er enghraifft. Felly, mae fe hefyd yn mynd i gymryd amser i addasu a, a, a brofi. A na un o'r canfyddiadau oedd yr athrawn yn rhannu, bod nhw ddim wedi cael cyfle. Yeah. Um, a falle mae fe'n iawn o ran y cynradd, bod chi'n cael fwy o gyfle, felly bod chi'n gweithio'n fwy o fewn tymau. Um, felly bod fe, fi mae'n gweud yn haws, ond bod y dulliau falle'n fwy cyfarwydd yn y cynradd. So mae fe'n mynd i gymryd amser yn yr uwchradd, a ond bod athrawon wedyn yn teimlo bod nhw ddim wedi cael y cyfleoedd, yr hyfforddiant a'r amser na i, i arbrofi, really. Dwi'n meddwl taw kind of disgwyliadau yw e, really. Yeah. Um, gydag athrawon cynradd ar y cyfan, ni yn ar, ni'n eitha arfer o, o gweithio draws cwricula, yeah. ni yn, ni'n strwythuro, wel, yn ysgolion dwi wedi gweithio ynddyn nhw, ni wedi, ni'n strwythuro ein cwricula o ran topics. Yeah. So, neud y rainforest, neu themâu allweddol, ond mae mathemateg, mae popeth wedi cael ei dysgu trwy'r yeah. topic na. So mae, mae rhywbeth sydd yn kind of fwy naturiol i ni. Bydde ti falle yn gallu mabwysiadu'r fel ffordd na o ddysgu yn yr uwchradd hefyd bod thema am y tymor a bod hmm. pob athro athrawes be sy'n wahanol yw'r ffaith bod chi'n cael thrawes neu athro gwahanol ar gyfer pob pwnc, ond dyw hynny ddim i ddweud felly bod chi ddim yn gallu aros o fewn y themau. Ond eto, cyfle na i arbrofi gyda hynna. Chi ddim yn mynd i wybod os mae hynna'n gweithio i'ch ysgol chi, nes bod chi'n trealu hynna, a fi'n credu na beth, na beth oedd wedi codi yn arsylwi hefyd, oedd yr athrawon yn fwy na dim, jyst yn ddiolchgar bod nhw wedi cael cyfle allan, o'r ddos, allan o'i dosbarthiadau nhw i mm. feddwl yn greadigol ei hunan, um, a i drealu pethau newydd i dderbyn hyfforddiant perthnasol penodol. Um, ie, yeah, achos fel, mae ma fe'n codi trwy gydol yr astudiaeth, gymaint o bwysau sy'n ar y thrawon, fel fi'n credu falle bod ni fel cymdeithas yn gyflym i feirniadu falle, o oh, wel, hwn, hwn a llall, ond Mae gymaint yeah. nhw i wneud. Falle bod meithrin creadigol actually ddim ar rhestr y blaenoriaethau iddyn nhw ar yr adeg na. Um, a mae elfen o gydnabod hwnna hefyd yn rhan o'r astudiaeth. I fi'n gallu fel argymell hwn ar llall neu gweud bod hwn wedi gweithio mewn un ysgol, ond ie, yeah, yr athrawon sydd falle, nhw sy'n o bod orau, really.
So, yn kind of yn edrych nôl ar dy draethawd hir i gyd, so ni beth ydy'r pethau sydd yn cymlethu defnydd creadigrwydd yn y cwricwlwm neu yn um, cefnogi creadigrwydd yn y cwricwlwm? Like, beth ydy kind of peth yna o ran kind of arsolwi a o beth ti wedi gweld sori o arsolwi a um, da casglu data? yn rili fel hawdd a amlwg yw asesu. Dyw asesu ddim rili wedi newid, yym, fel o'n i'n edrych ar y, yym, cymhwyster TGAU iaith a llenyddiaeth, ma' chwech deg y cant o hynny o hynny dal yn mynd i gael ei asesu fel arholiad, yym, yn amlwg dyw creadigrwydd ddim o reidrwydd yn sgil i chi angen mewn arholiad, yn enwedig os chi'n cofio gwybodaeth a sgwennu gwybodaeth hmm. er mwyn ffito mewn i prawf penodol. Um, a nath hwnna godi gyda'r athrawon trwy gydol yr astudiaeth, bod nhw'n teimlo bod nhw'n dysgu at yr arholiad, a tra bo fel meini prawf arholiad neu meisydd llafur arholiad dal yn eitha llym, mae'n rili really anodd meddwl, wel, na i just neud gwers rili really random creadigol, sydd ddim rili yn ffito yn y drefn. Yeah. Yn enwedig wrth symud lan trwy'r ysgol hefyd. Um, felly mae bach o deimlo bo y fframwaith, er bod fe'n cynnig cymaint o gyfleoedd, bod fe ddim actually'n aleino gyda sut i ni'n asesu. A mae hwnna'n her hollol, fel mae hwnna'n astudiaeth hollol ar wahan o ran fel pam wneud yn siŵr bod pawb yn cael mynediad teg at bethe. Yym, yn amlwg, os chi'n cymharu... os chi'n meddwl am m- myfyrwyr sy wedi 'ny yn mynd i'r brifysgol, chi'n gallu cymharu ar draws grwpiau oedran. Ond eto, mae hwnna'n dod i'r syniad 'ma o camau cynnydd. Wel, falle bod... mm. ...un dysgwr mewn grŵp oedran... ddim ar yr un lle a ma' grŵp dysgwyr arall yn y grŵp oedran 'na. Yym, felly, ie, yeah, mae fe'n anodd, yn enwedig pam mae ysgolion a gwledydd yn cael eu fel ranco hefyd o ran sut maen nhw'n perfformio yn eu TGAU neu arholiadau tebyg neu PISA er enghraifft. PISA wedi bod yn hynod o dadl, dadleuol ynddo fe. A wedyn mae PISA wedi dod â modiwl meddwl yn greadigol i mewn, felly mae nhw yn asesu creadigrwydd yn benodol. So mae hwnna hefyd yn ddatblygiad eitha diddorol um, sy'n rhan o'r astudiaeth. Mae'n... Um, so na'r her probably mwyaf o yeah. ran asesu. A o ran be fi wedi gweld, yn amlwg, fi hefyd yn siarad fel rhywun sydd ddim â profiad o fod yn athrawes yn hunan o fewn ysgolion. Yym, felly, ond i fi fel rhywun sy 'di ymchwilio'r maes, mae ddim yn ymddangos bod yr egwyddorion sydd wrth wraidd fframwaith cwricwlwm i Gymru o reidrwydd yn aligno gyda'r cymwysterau newydd 'ma. Yym, achos mae fel mwy o bwyslais ar yym formative assessment hefyd. Yym, ond yn amlwg os 'y chi'n asesu trwy un o'r holiad ar ddiwedd blwyddyn. Mm. Mae yna ma densiwn fanna yn sicr. Ie. Yeah.
Mae yna lle yn y canol rhywle, siŵr o fod, yeah, ar gyfer. Ie, yeah, dyw e ddim i weid i gael gwared ar aroliadau yn gyfan gwbl, achos mae yna le i rhyw fath o le falle um, i asesu yn y modd na. Ond eto, fi'n credu bod falle angen bach fwy o astudiaeth o'r agwedd 'na.
Fab. So, kind of cwestiwn olaf cyn i fi dod at y cwestiynau gloi. Um, beth ydy'r cam nesaf? Os wyt ti'n mynd i wneud astudiaeth ar ôl ni, be fasa'r cam nesaf? Um, fi'n meddwl falle trealu um, be nes i fel cynllunio ar lefel fwy eang. So, um, just achos cyfyngderau, amser a stwff, dim ond un ysgol nes i weithio gyda. Nes i weithio gyda dwy dosbarth flwyddyn saith o fewn un ysgol. Um, a ie, yeah, fy mateb yn gret, a fy mateb yn srawn a'r dysgwyr yn rili, really, rili really dda. Um, ond byddwn i'n licio falle um, treialu hwnna yn fwy eang, a falle gythio gythio'r dulliau ba- bach yn fwy, so nid rhoi barn ar taflenni gwaith, ond mwy o fel, ydych chi 'di ystyried y dull 'ma o wneud ac ac ati? Ond hefyd gyda grwpiau oedran gwahanol, achos yn amlwg, mae anghenion blwyddyn saith yn mynd i fod lot yn wahanol i anghenion blwyddyn unarddeg. Yym, ie, so falle yr agwedd 'na, 'na o'r proj- o'r prosiect rili. Jyst ymestyn, neud kind of fwy. Ie, ie. A hefyd falle dod â fwy o ystyriaeth o, wel, oce, fi'n dweud falle nid ar ar hol yw'r dull gorau o asesu, felly pa ddulliau arall gallwn ni... yn hytrach na jyst gweud fi ddim yn credu bod hwn yn gweithio. A fel fi yn neud peth o hwn fel yn y casgliadau, rhoi argymhellion ac ati, ond neud e ar lefel fwy... gyda fwy o ymchwil, fel tre, actually treialu dulliau gwahanol o sesi hefyd yn rhan o hwnna.
Na wych. Mae'n ma swnio'n rili really ddiddorol. Mae'n gyffroes, ydy fe. So, dyna'n, wel, dyna'n dod yn ni at yn cwestiynau gloi. So, cyn i ni orffen, mae dau cwestiwn gyda fi. So, cwestiwn cyntaf yw, beth mae pobl yn gallu wneud i ymgysylltiad maes dy bwnc yn fwy, falle podlediad, llyfr, rhywbeth arall? Um, felly, mae Os ych chi moyn treulio oriau, mae um, Hwb Cymru gyda canllawiau'r cwricwlwm. Um, mae, mae hwnna yn, ie, yeah, jyst i weld beth mae'r fframwaith yn actually dweud. Um, ond o ran falle rhywbeth mwy accessible falle, mae lot o fideos gyda Hwb um, o ran sut be be chi'n disgwyl o ran o ran Cwricwlwm i Gymru.
Fab. A wedyn mae'r un cwestiwn olaf ydy beth wyt ti'n neud i cadw'n sane yn ystod y PhD? Fel Love Island, gwin, cyffurau, unrhyw beth? Be wyt ti'n neud? Um, fi'n rili really hoffi mynd am swim yn y môr. Um, yn nice. amlwg mae hwnna yn yn dibynnu lot ar y tywydd, neu darllen, sy'n gallu bod yn heriau weithiau, heriol weithiau os ti wedi darllen drwy'r dydd. Mm. Um, ond ie. Yeah. Nofio darllen, a wedyn gwylio teledu. Ni'n joio bach o Grey's Anatomy. Oh, um, yeah. Cyfres newydd yn dod cyn hir. Be, yeah, So, di, wel, na. Nawfed? Ie, yeah, ie, yeah, fori, fori.
So, ie. Yeah. Y tri beth na, really. Mynd am swim, darllen, gwylio teledu, A hefyd cymryd brêc a treulio amser gyda teulu a ffrindiau a stwff. Ond ie, yeah. yeah, y pethau na rili, really, jyst i ffwrdd o'r gwaith a fel... A cadw'n eitha llym o ran pryd i fi'n gweithio, fel heb law am y fel odd diwrnod fi'n mynd fan draw, fel fi'n dueddol o weithio fel naw nes pump. Um, just... Achos, ie, yeah, a nad fel cyngor ges i ar ddechrau'r ar ddechrau'r peth, fel trin e fel swydd. Yym, o'n i'n ffodus bod fi'n cael ysgoloriaeth, so dyna'r cyflog, yym, a trin fel swydd yn hytrach na bod chi... Achos fel, fi'n mynd mewn i'r bedwerydd, wel fi yn y bedwerydd flwyddyn nawr, fel chi'n treulio loads o amser gyda'r peth 'ma. Yym, a fel dim ond nawr fi'n dechrau mynd bach fwy frustrated gyda'r peth. Yym, ond fi'n credu byddwn i 'di mynd lot fwy... frustrated lot gynt os o'n i falle yn gweithio bob awr bob dydd arno fe, fel mae'r breaks 'na yn rili bwysig i gadw'n sane.
Ydyn. A ffab. A wedyn yn olaf olaf, uh, ble mae pobl yn gallu dy ffeindio di? Nid, you know, yn gorfforol, ond like ar-lein. Ie, yeah, peidiwch dod i'n ti.
Um, Instagram a LinkedIn.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

Diolch eto am rando a byddwn ni'n ôl gyda chi gyda mwy o ymchwil mewn pethefnos. Diolch pawb.